Eranin Lunglianpui pua gate hnawh a tum lai kha lo langin Rainer leh Bertolt te chuan an Titan Power chungchang te leh Eran chet dan te chu an lo sawi a. Marco chu lo thlengin an thil sawi awmzia chu a rawn zawt a. Rainer chuan an fiamthu vel mai mai a nih thuin a chhang a. Marco pawh chuan ngai thutak lutuk loin an thil tia chuan rilru pe tur leh Titan awmna lam chu i pan tlang ang u a ti a. Mahse, Reiner leh Berthold chuan an lo zui ve hauh lo. Berthold chuan, Mihring Titan-ah a insiam thei ang maw? A mak awm hle mai a, i nge an thil sawi awm zia chu niang le? Mahse, Eren atang hian a chiang viau bawk si tih chuan a ngaihtuah phei neuh neuh a. In chungah chuan dingin, Armored Titan kha mihring ve tho maw? Khuiah nge a biruk ang? tia a ngaihtuah lai chuan Reiner chuan a rawn bawh ta thut a. A kut chu a khawkherh nghal. Marlo chuan, Reina reng thil nge mawi tih le, ka fiamthu mai mai ti ni lo mi, enge awmzia tiin a zawt a. A hnuah Annie chu lo thlengin, Thil awmzia chu rawn zawt a. Marlo chuan, Reina hi enge a hriat pawh ka hre lo hei, min man ringawt a nia tiin a lo sawi a. Reiner chuan, Bertolt nen kan inbiakna zawng zawng a lo hre ve lawm le, tiin Annie bulah chuan a sawi. Annie pawh chuan kawng dang chu awm lo tih hre nghalin, Pawi chu ti kher mai. Chutah an lam panin Titan pakhat chu a lo kal phei chhat chhat a. Reiner chuan Annie hnenah chuan Bertolt 3D manoeuvre gear chu laksak turin a ti a, a chhan pawh Annie hian Connie lo chhan tawh avangin an ring dawn tih chu a hmu thiam nghal a ni. Annie chuan Marlo maneuver gear chu a phelh sak a, Marlo khawngaihthlak a chu pui tu nei lo chuan a au nasa mai. Annie chuan Marlo maneuver gear chu la in inchhungah chuan a theh luh sak daih a, chumi rual chuan an ni pathum chu an insa seng zui nghal. Marco chuan tap teuh chung chuan an ni pathum chu a au a, engvangin nge thi turin min kalsan, min hruai ve ru tih chuan a au a, mahse awmzia chu nei vak lo. An ni pathum chuan a sir deuh atang chuan Marco, Titanin a ei lai chu an lo thlir a. Marco chu tap chung chuan puitu nei si lo chuan a au vak vak a. Kha kha, Marco thih dan dik tak niin anni pahnih chuan Zig, Beast Titan tia kan hriat bulah khan an lo sawi a. Kha thil an tih vanga Annie a buai nasa zia leh a rilru te thlenga a khawih thu te chu an lo sawi a. Bertolt te pawh chuan an mission chu zawh vat vat a, an in lama haw hun chuan nghak lel hle. Tun hun lo langin Berthold chuan, Engvaiin nge Reiner hian min lo la signal miah lo a, dik lo eng emaw tak chu a awm a ni, tiin a lo ngaihtuah ru ve neuh neuh a. Lehlamah Reiner kha Thunder Spear-a an kah avangin a hmai leh a lu te chu a khem ve nual a. Che tur pawh chu a awm tawh lo. Connie leh Sasha chu inthiam lo tak chuan an lo tap faih faih a, Jean chuan a hmuhin an pahnih chuan a hau zui nghal hrep. Reiner chuan a ka chu rawn angin ring tak chuan a rawn au chhuak a, chu thil chu tumah chu hrilh hran pan ngai tawh lo, a chhan chu thil tha lo tak a rawn thleng dawn tih chu an hre lawk nghal vek a ni. World pawn lam atang chuan Beast Titan chuan Bertolt awmna bawm chu chak mang khengin world chhung lamah chuan a rawn vawm lut a. Bawm lo thlawk mek chu Armin chuan Han di chu kawh hmuhin, Kan tlanhchhiat nghal a ngai ni, kan tlanhchhiat loh chuan khilai chhungah khian bar tawt a awm a, kan vai hian kan thi nghal vek a ni mai, tiin a sawi a. Section Commander Han Ji leh a pawl te chuan an zo tep tawh tihah chuan an retreat leh phawt chu a ngai ta si. Bar tawt pawh chu Titan-ah in transform nghal mai a han tum a, mahse Rayner a hmuh leh si avangin a han ngaichang leh rih. Thunder Spear-a'n kahna khan Reiner chu a thluak khawih lo hlauhin a lu tlem chauh khawih a, chu chuan nungdamin a la awm tir theih pha a ni. Armin chuan Berthold chu ral khat atang chuan auin inbiakna chu neipui a tum a. Berthold chuan, Inremna in duh tak tak a nih chuan Eren-a nunna kha kan kutah in dah tur a ni,

A bul vela mi in te chu a kang nasa in a chhe nasa hle. A kut lian tak chuan in te chu hui in a thei ang ang chu a ti chhia a. Army-n chu a thian te chuan an chet leh dan tur chu an zawt nghal a, mahse ani chuan a lo hre mai bik lo. Army-n chuan a hriat mai lo vangin Commander Arwin hnena kir leh phawt chu a sawi a. Mahse a thiante chuan hun an nei tawh lo zia chu an lo hrilh. Chutia an ti nih chuan Kolesel taiten te chuan awlsam takin an hual bet thei eng a, an tan chuan kawng reng reng a awm tawh dawn lo zawk a ni. Kolesel taiten lah chuan thawm lah chu a nei lian telh telh bawk si. Hual pawn lamah ve thung chuan Captain Levi leh midang te chuan Beast Titan beih dan tur chu an lo sawi ve mek a, midang chuan Titan loh kal masa chu lo bei zelin Captain Levi chu lo la inkhek deuh tur chuan an ti a. Captain Levi chuan, Chhung lam chu va khu nasa ve, han Ji leh a pawl te chu che tha tak ang maw tia a ngaihtuah lai tak chuan Lungnawi chu a rawn leng ta chum chum mai. Hma lama han hawi chu lung in a fuh, in che nasa tak leh Survey Crops thisen chu a lo in pawlh nuk a. An hma lam atang chuan Beast Titan khan a lo vawm chu niin. Lung lian tak chu la in Chu chu a han ti keh sawm te te a. A hmasa mi kha chu ka intihlumna ve chauh a nih kha, tunah a tak takin aw tiin a rawn vawm leh ta vak a. Captain Levi pawh chu biru vek ru tih chuan a lo au nghal chul a, a rawn thleng chiah tih chuan thisen leh lung chu a inpawlh leh ta nuk mai. An ring loh lutuk tak mai a, Beastie ten a rawn chet leh si avang chuan Commander Irwin pawh chu a buai ta hle a. Captain Levi chuan wall chhung lamah chuan sipai ho chu tlan che vat turin a hrilh a, Beastie ten lah chuan a lo la e tek reng bawk si. A hnuah Commander Irwin chu rawn chhukin Captain Levi chuan chhung lamah enge beisei tur kan nei tih a zawh chuan. Chhung lamah sawn Colossal Titan hian kan lam hi a lo pan reng a, Chuvangin, khawiah amah hian kan tlan chhe thei tak tak dawn lo, tiin a sawi bawk si. Chhung lama Colleseal Titan alh vut vut baih ai chuan pawn lama Beast Titan leh a pawlte baih chu an tan chuan chance le tam zawk fe a ni. Colleseal Titan-in gate lama pan zel avang chuan Eren-te chuan an awmna chu an hriat tir a,

Uala chuan a pe zui ta hrep mai. Chutia Erana a chet theih tak si lo ah chuan an chance chu a chhe zual leh ta hle a. Jin ho chuan an ni chuan zawh fel tum takin Colossal Titan lam chu an pan a. An ni chuan Colossal Titan hmai zawn chu han thlengin Mikasa chuan hnunglam atangin a rawn attack a, mahse chungte chu lo hre ve vekin ama atang chuan khu sa tak chu a rawn ti chhuak leh ta tlat. An ni ho chuan a hneih pawh hneih thei loin rang tak chuan an let zui leh nghal. Reiner pawh chu rawn harh leh tawhin a rawn kal ta luah luah mai. Pawn lamah lah ni se, Beast Titan lah chuan a lo la vawm char char bawk si. A hnuah Commander Arwin leh a sipai te chu Beast Titan awmna lam pan chuan an lo tlan a. Flare chu rawn lek chhuakin an rawn kap nghal chuah chuah bawk. Chuti mek lai chuan Captain Levi chuan amahin A sir lam atang chuan Titan te chu a lo tuk zal ve mial mial a. Commander Arwin leh a pawl te chu Beast Titan chuan lung tam tak chuan a lo vawm leh. Chuti chung pawh chuan Commander Arwin chuan a sipai te chu fuihna thu a lef a malh malh. Commander Arwin chu a hma bera kal avang chuan lung pawh chuan a fuh hmasak berah a ṭang leh a. Ral beihna tin rengah Commander Arwin hian hma hruai zat zat in a pawl te hi vawi khat mah hma hruai tir ngai lo a ni.